ڕۆژانە لە میدیاوە دەبینین کە چۆن خەڵکانێکی خاوەن سەرمایە و خاوەن بزنس دەهندێنە سەر شاشەکان و و دێن چیرۆکی خۆیان باز دەکەن و میدیا بوارێکی زۆ زۆ باشیان داتێ بۆی کەوا بتوانن چیرۆکی سەرکەوتنی خۆیان باسکەن چیرۆکەکانیان هەمویان یەک شکڵە یەک شێوەیە ناوەرۆکەکەی هەموویان یەک شتە ئەویش ئەوەیە کە ئێمە خەڵکانێکین لە سفرەوە دەستمان پێکردووە ئێمە خەڵکانێکین ئەم پرۆژەیە ملیۆنەها ملیارەها دۆلاریەمان لە سفرەوە بنیاد ناوە و ئێستا خاوەن سەرەت و سامانی خۆمانین هەمویان بە ئێمە دەڵێن ئێمە خەڵکانێکی هەژاری بووین باشە نازانم من پێڵاوی مەلەدۆنەم دەفرۆشت نازانم من ناوساجیم سوود دەکردەوە نازانم من لە بەدەم مەکتتەبی فلان نەشت لە لە لە سلێمانی لە هەولێر لە دهۆک لە کەرکک نازانم لە هەریەکە لەم شاریان لە بەغداد عادەبانەیەکی بچکۆلم هەبوو قاوەی مەم دەفرۆشت بەم شێوازەیە بە چوار ساڵ دوایەوە بووم بە ملیۆنەر کە ئاوا دەیبینی بە ڕووکەشی وا دەردەکەوێت کە ئەوم چیرۆکانە چیرۆکێکی پاڵنەر بن و چیرۆکێک بن کەوا لە نەوەی تازە بکەن لە گەنج بکەن ئومێدیان هەبێ بە ژیانیاندا هەوڵدەن و زۆر سربەخۆ ئیش بکەن و بتوانن خاوەن سەروەت و سامانی خۆیان بن و ئەوەندە چاویان لە دامەزراندن و تاعینات ئەوە نەبێ نازانم بەڵام بۆ من وەکو چارەسەرکارێکی دەروونی من بە نەوعی شکام چیرۆکە دەبینم من پێم وایە میدیا لە پشتی ئەمەوە ئەجندایەکی هەیە من پێم وایە میدیا لە پشتی ئەو ئەجندایەکی سیاسی ئەجندایەکی کۆمەڵایەتی هەیە و کاریگەری دەروونیەکانی من لە کلینیک دەیبینم کە چییە بەسەر خەڵکەوە حکایەتەکە بەم شێوازەیە خەڵکانێک هەیە زۆر بە جددی ئیش دەکەن لە ژیانیاندا ئەوەی کە بە ئینگلیزی پیاوتێ هاروەرکردن و تەنها هاروەرکردنی سمارت وەرکەریشن یان تەنها زۆر بە جددی ئیش ناکەن بەڵکو زۆر بە زیرەکیش ئیش دەکەن بە نمونەیەک بینە بەچاو بزانین سیستەمەکە چی لە داوا دەکە لە هەر یەکە لە ئێمە سیستەمەکە داوامان لێ دەکە مەسەلەن بە نمونە کەسێکمان هەیە خوێنکارە باشە هەموو قۆناغەکانی خوێندنی لێرە مەسەلەن بۆی کە تۆ بچێ کۆلیژێکی بەرزی وەکو کۆلیژی پزیشکی پێویست بە نمرەیەکی یەکجا بەرسەیە باشە پێویست باوەیە کە تۆ لە سەد مەسەلەن سەد بێنی یان جاری وە سە و یەک بێنی یان نەوەتونەوە بێنی ئۆکی لەم لەم لەم حەدەنەوەتونەوە تا سە و یەک و سە و دوو ئۆکەی ئێمە وەکو وەکو چارەسەرکارانی دەروونی وەکو وەکو خەڵکانی کە لە بواری دەروونناسیدا کار دەکەین ئەم شتەمان پێ غەڵەتە بەڵام با جارێک ئەمە حکایەتەکە نییە ئەمە قسە شتێچکە دەکەین باشە بۆی کە تۆ 99 سەد بێنی پێویست بە چیە پێویست بە خوێنێکی باش هەیە پێویست بەوەی کاتەکانی خۆت ئۆرگەنایز بکەی پێویست بەوەیە کە چوزانم خۆت بگونجێنی لەگەڵ ئەو هەموو شتانەی لەگەڵ هەموو فشارانی کە لە ڕگای خوێندنەوە تووشت دەبێت دەچیتە کۆلیژی پزیشکی لەوێ هەموو قۆناغەکانی خوێندنی زۆر زۆر بە باشی بەڕێ دەکا و دواجار تەخەوس دەکە باشە فێری چی دەبێت فێری زانستەکە دەبێت فێری ئەخلاقاتی ئیش دەبێت فێری ئەوە دەبێت کە چۆن بتوانێ ئەو ئەو ئەو شێوازە چارەسەرکاریانەی کە هەیەی بتوانێ لەگەڵ ئەو کۆنتێکست و لەگەڵ ئەو کللتوری کە تێشیدا دەژێ بتوانێت بیگونجێنێ و بتوانێت بە شێوازێکی یەکجار باشیش پەیوەندی بکات لەگە خەڵکە و قسە لەگە خەڵک کە لەگەڵ نەخۆشەکانی بکە هەموو کارەمایەکانی تێدا دووز دەبێ میسانە و معریفەیەکی قوڵی پزیشکیشی بۆ وەردەگرێ بەڵام دواجار ئەم ئینسانە ئیشی دەست ناکەوێت ئەم ئینسانە ناتوانێت ئیشی دەستکەوێت تۆ دەزانی میدیا لە ڕێگەی بانگێشکردنی ئەم ملیۆنەها دەوڵەمەند و ئەو ئەو ئەو سەدان جەیشە ئا گەورەیە لە لە ملیانەرانە دێت چ بە تۆ دەڵێ؟ پێت دەڵێ سەیری کە خەڵکانێک هەیە نەخوێندەوارن، خەڵکانێک هەیە کە نەزانن بەڵام تۆش خوێندووتە بەڵام هەر نەتوانیوە چ هیچ هیچ بە هیچ کەی. کەواتە خە خەلەلەکە غەڵەتەکە لە تۆدایە لە سیستەمەکەدا نییە. ئا ئەوە ئەجێندا سیاسە خەتەرەکەیە. کە کە کە بلەیم کردن و لۆمەکردنی خەڵکی تێدایە کە بە تۆ دەڵێ هی ئەوە م، هەموو شتێک باشە هەموو شتێک بە باشی دەڕوا دەرفەتی یەکسان هەیە بۆ هەر هەمووان بەڵام ئەوە تۆی کە کێشەی بەڵام عکسی ئەوە خۆی ڕاستە عکسی ئەوەیە کە تۆ هیچ گرفتێکی دەرونیت نییە تۆ ئەوەی کە لەسەرتە لە ژیاندا بە کاملی هەموو شتێکت کردووە بەڵام تۆ نەخۆشنی بەس تۆ لە سیستەمێکی نەخۆشدای ئەوە نەک هەر لە کوردستان گلۆباڵی ئەم شتە هەیە لە لە هەموو گەردونداوە بە تایبەتی لە ئەمریکا ئیشێکی گەورە لەسەرەوە دەکرێت باشە کەکە لۆمەکردنی هاوڵاتیان لۆمەکردنی خەڵک لۆمەکردنی جیلی گەنج کە ئێوە هیچ نین وکە ئێوە هیچتان پێ ناکرێت دەست و پێس بیکەن و خەڵکانێک هەیە لە سفرەوە خەڵکانێک بوون کە هیچ نەبوون ئێستا بوونە میلیۆنەر و خاوەن سەرمەت و سامان و چزانم ڤێلا و سیاری ئاخی جوان و ئاخی مۆدلی باش زانستیان بۆ دروست کردووە کاکە نەک زانست یانی شتێکیان بۆ دروست کردووە ناوێن ناوە زانست گەشە پێدانی مرۆیی کە زانستێکە هیچ تیشی تێدا نییە ئەگە ئەگە ناوی زانست بکە کە لای من هیچ کاتی گۆدا ینی بە بە هیچ بە هیچ کراتیایەک داوی کە زانستەتی گەشە پێدانی مرۆیی ناوی ناکرێ ناوی بنەی زانست باشە شتێکیان بۆ دروست کردو دابایشیان بۆ دروست کردو ناوی گەشە پێدانی مرۆیی ئەم گەشە پێدانی مرۆیە تەنها و تەنها یەکیشی هەیە لۆمەکردنی خەڵکە هیچ تێچکەی تێدا نییە بە تۆ دەڵە تۆ هیچ نیوەدە من ئەم کارەمانت فێر دەکەم باشە لە مرۆڤێکی بیرکەرەوە لە مرۆڤێکی عقلەوە دەتکەم بە مەمونێکی ڕاهێنراو فێی کارامایی دەکەم فێی سکیڵت دەکەم بۆی کە تۆ سەرکەوتوبی لە بازاری ئیشدا بۆی بتانی ئیش بەدەست بێنی ئەی ئەی ئەخلاقیاتی ئیشکردن تۆ دەزانی هەزاران هەزار خەڵک هەیە هەزاران هەزار خەڵک هەیە کە توانایەکی یەکجار یەکجار باشیان هەیە و دەتوانن پارەش بدەست بێن بەڵام ئەخلاقیاتی ئیشیان لا گرنگە بەڵام ئەم ئینسانە بەزەیان هەیە بە دوای پارەدا ناگەڕن بە دوای سەروەت و سامان خۆیان تەرخان کردو بۆ شتێکی زۆ زۆر گەورە لە لە لە لە لەو شتە مادیانەی کە هەیە ئەم ئینسانە بە هیچ جۆرێک لە هیچ کاتی گۆرایەکی ناو کۆمەلگادا لە لە لە هیچ پۆلەمبەندێکی ناو کۆمەلگادا جێ نابێتەوە لەبەرەی ئینسانێکە لە دیدی بەدیدا کۆمەڵایەتی و سیاسەکەیدا لە ناو سیستەمەکەدا ئینسانێکی سەرکەوتو نیە باشە تۆ بۆ ئەوە لەوە تێبگەی پێویستە ئێمە وشیار بین لەوەی ئاگامان لێبێ بەم حیکایەتە درۆزنانەی ناو میدیا هەڵ نەخەڵەتین هەر نەخەڵەتێن خەڵکانێک پێمان بڵێن و پێمان بفرۆشنەوە کەوا ئێمە لە هیچەوە دەستمان پێکردو ئەسڵ ئێمە گومانمان هەیە کەوەی کە ئەوان لە هیچەوە دەستیان پێکردووە ئێمە گومانمان هەیە کە ئەسلی ئەم چیرۆکانە هەر ڕاست بن ئەگەر ڕاستیش بن میدیا بە ئەجندایشی سیاسی دێ ئەمەمان بۆ پێشکەش دەکە بیرت نەچێ تۆ کە ئەمانە دەبینی لە ماڵەوە بێتاقەت دەبی توشی قەلەقی دەبی توشی خەمۆکی دەبی توشی سوتانی دەرونی دەبی باشە هەموو ڕۆژێ ئیش دەکەی هەموو ڕۆژێ کار دەکەی وا وا بەدوای ئەوە دایەوەی کە بابا بە کوردی پێدان لقمەیەکی حەڵاڵ بۆ منداڵەکانت پەیداکەی بیرت نەچێ لەم ژیانە شکۆمەندی و سەربەزی خۆ سارد مەبەوە بەم چیرۆکە هەڵانەی ناو میدیاش هەڵمەخەڵەتێ چاوت لەسەر ئەوە بێ بەشکۆوە بژێی و بەو ئیشانە بکەی کە لەگە بەهای خۆت و بەها گە دنیا گرنگەکانی ناو ناو ناو ژیانی مرۆییدا وە لە ناو ژیاری مرۆییدا هاوتەریب بژێی ئا ئەوە لەسەر تۆ زۆر زۆر گرنگە نەک ئەوەی کە چاوت لەو لەو لەو لەو چیرۆکانەوە بێ لەبەر ئەوەی کاتێک کە میدیا سەرکەوتوو بوو لەوەی بە تۆ بڵێت تۆ غەڵەتی دەزانی ئەو کاتی تۆ هیچ پرسیار ناکەی لە سیستەم پرسیار بۆ دووز نابێت لە سیستەمەکە کەس قسە لەسەر نایەکسانی ناکە کەس کەس قسە لەسەر جیاوازە گەورەکان ناکە کەس قسە لەسەرەوە ناکات تۆ جیاوازێکی جندری گەورە هەیە جیاوازێک هەیە لە نێوان نێوان ڕگەزی ئینسانەکاندا کەس قسە لەسەر چی پێ دەڵم بە کوردی لەسەر فاملی پریڤلیج ناکە لەوەی کە تۆ کوڕی کێی و چی ئەخ دەفەتی یەکسان بۆ هەمومان نیە زانی مدیا ناتوانێم حیکایەتە بە ئێمە بفرۆشێ مدیا ناتوانێت پێمان بڵێ سەری کەمانە کوڕە هەژارەکانن ئێستا بووم بە ملیۆنەر ناتوانێم چیرۆکە ناچێتە ناو مشکیەمەوە ئێمە خەڵکانێکی کە بیر دەکەین و ڕخمەندەگرین و قسە دەکەین ئەم چیرۆکە بۆ ئێمە فید نییە بۆ ئێمە گونجاو نییە من ناتوانم قەناعەت بەوە بێنم کە من لە سیستەمێکدا دەژێم سیستەمەکە هەر هەمووی باشە چ لە ئاستی لۆکاڵیدا وەکو کوردستان وە چ لە ئاستە گلۆباڵێکەشیدا نا ئازیز ئەم چیرۆکی کە تۆ دەتەوێت بە منی بفرۆشیتەوە من زۆر دەمێکە تەواوم کردووە تا هەم من مەبەستم هەر لە خودی خۆم نیە هەریەکە لە ئێمە ئێمە خەڵکانێکین کە بیر دەکەینەوە ئایا بەڕاستی ئەگە ئێمە هەمومان ببین بە خەڵکانێکی بزنسمان و ببین بە خەڵکانێکی کە کە پرۆژەی گرنگمان پێبێ ئایا دەرفەتی یەکسان بۆ هەمومان هەیە ئایا ڕێگامان پێدەن نەکە لێرە لە لە هەر وڵاتێکی ئەم دنیادا یان دەبێت لینکت هەبێ یان دەبێ هەزار لق و پۆپت هەبێ ئەجا بتانی لەبەرەوە پەیامی من ئەوەیە بەم چیرۆکانی میدیا هەڵمەخەڵەتێن میدیا ئەجێندایەکی سیاسی لە پشتیەوە هەیە تکایە ئاگەدار بن لەباتی ئەوەی دابنیشن پسیار لە خۆتان کەن گومانتان بۆ خۆتان دووست بێت لەوەی کە تۆ نەتوانیوە تۆ سەرکەوتو نەبووی نە پسیارت لە سیستەمەکە بۆ دووست بێ پسیارت لەوە بۆ دووست بێ کەەوە بەجددی لە ناو سیستەمێکی جیهانی سەرماداییدا دەژیەی کە ئەم سیستەما ڕێگا بە تۆ نادا دەرفەتی یەکسان بە هەر یەکە لە ئێمە نادا ڕێگا بە تۆ نادا ئیش بکەی دەرفەتی یەکسان بە بە بە بە بە هەموو مدەفەکان نادا جیاوازیەکی گەوری جێندەری دروست کردووە جەندە گاپێکی یەکجار زۆر زۆر گەورە هەیە واوە هەمومان یعنی من کوڕی شێ بم تۆ کوڕی شێ یەکە کچی شێ بێ باشە ئەم گەورەیە وجودی هەیە کاکە کە دەرفەتی یەکسان گوایە بۆ هەمومان هەیە بەبێ ئەوەی بزانین ئێمە لە لە چ خێزانێکەوە هاتووی نەخێ خێزانت مەسەن لە کوردستانە عشیرەتت و مێژووی تۆ مێژووی خێزانی تۆ ئەگە خۆشت هیچیش نەبی بەس لە بەوەی کە تۆ لە مێژێکی خێزانی دەوڵەمەندەوە هاتووی باشە دەفەت زیاتر هەیە بۆ تۆ تۆ هەر لەبەر ئەوەی کە پیاوی و و چوزانم جۆرە لە کارکتەری کۆمەڵاتیت بە خۆت ڕخساندووە دەرفەتت هەزار قات زیاترێکە لە ئافرەتێکی بەتوانای سەر سنوور کە لە گوندێکی دوور دێ دەژ- دووری ئە، دوورە شار دەژیا کە کە لەوانەیە هیچ دەرفەتێکی نەبێ